anarana malagasy feno. Ilay high school malagasy dia ivontoeram-piofanana ambony, izany hoe école supérieure spécialisée amin'ny resaka qualité, sécurité, environnement na fianarana ambony izany momba ny kalitao, ny aroloza ary ny tontolo iainana. Folo taona izay KISS Madagascar, izay mahatonga izay bahy KISS Madagascar. Folo taona izay izay no nisehatra tao anatin'ny fiofanana. zato mahery kely izay ny isan'ny orinasa efa niara-niasa taminay, dia efa an'arivony izay ny olona efa niofana ary nisitraka an'izany fiofanana izany, dia amin'izao fotoana izay izany dia faly mampahafantatra ny vahoaka eto Toamasina ary eto Madagasikara fa misy izany manomboka izao, manomboka amin'ny volana septambra ho avy izao, ny sekoly ambony momba ny Qualité, Sécurité, Environnement izay misokatra eto Toamasina. Io sekoly ambony io. dia manofana izany misy diplaoma eto an-toerana, misy diplaoma iraisam-pirenena ao anatin'ilay izy, certification internationale, dia ho an'ny mpianatra afaka bac ho hazavain'ny sitraka bebe kokoa ilay izy rehefa avy eo, fa io izany dia toky anankiray omena ny mpianatra fa afaka mahita asa. rehefa vita ny fianarana. Ny antony manokana asahianay miteny an'izany dia izao, tao anatin'izay folo taona izay ny teneniko teo, maro ireo orinasa niara-niasa, dia ankehitriny ireo orinasa ireo dia mangataka an'izany hoe aiza ireo mpiofana satria vitsy ny manana an'izany fahaiza-manao amin'ny kalitao ary loza sy tontolo iainan'izany indray miaraka. Taloha izy io module, izany hoe taranja anankiray anatina fiofanana, amin'izao fotoana izany ilay izy, dia io no ivo-toerana voalohany eto Madagasikara misahana an'izay kalitao sy aroloza ary tontolo iainana izay. Sitraka. Miarahaba ny mpanara-baovao rehetra sy ny mpanaraka ny televiziona Sicel a. HKM Bakis Madagascar a, afaka mandray an'ireo mpianatra manana baccalauréat rehetra dia manomboka amin'ny, efa manomboka ny fandraisana ny mpianatra. ny fisoratana anarana dia ny fisoratana anarana amin'ny sarany iray iray hetsy ariary na cent mille ariary dia ny saran'ny fampianarana ho an'ny cursus local izany hoe diplôme national izany dia Efatra hetsy ariary na quatre cent mille ariary isam-bolana. Ho an'ny cursus international kosa na ny diplôme international izany dia sivy alina sy sivy hetsy ariary na neuf cent quatre-vingt-dix mille ariary isam-bolana. Ny fihaonana voalohany izay iarahantsika aorianan'ny fisoratanareo anarana dia amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao Ao amin'ny Kiss Madagascar, eo Ampasimazava no ahitanareo anay. Eo amin'ny vingt et un rue de commerce Ampasimazava ny adiresy mazava. Eo akaikin'ny contribution eo, amin'ny centre fiscal izany, dia ao amin'ny premier étage. Raha mila fanazavana fanampiny dia raiso ny numéro téléphone dia ny zéro trente huit onze zéro zéro cent trente six. Averiko indray mandeha, zéro trente huit onze zéro zéro cent trente six. Afaka manaraka anay ihany koa ianareo ao anatin'ny pejy Facebook izay HKM by Kiss Madagascar. Afaka mandefa hafatra miafina ianareo dia afaka manaraka ihany koa ao amin'ny pejy Linkedin ary afaka manahaka ny site web www point kiss madagascar. Ny. Taratasy rehetra mety ilaina ao anatin' ny fisoratana anarana dia ny mazava ho azy ny diplaoma bakalorea miaraka amin' ny relevé de note sy ny lettre de manao lettre de motivation ihany koa ary ny mila saro-tapaka miaraka amin' izay. Ao aorianan'ny fisoratana ireo anarana, izany hoe mandritra ny ny volana aogositra iny, dia misy ny karazana fihaonana, karazana entretien iarahantsika. Dia ny fitaovana ampiasaina, mazava ho azy, amin'ny maha école spécialisée azy, dia ny fitaovana ampiasaintsika dia solosaina anankiray. Raha manana solosaina ianao dia ampiasainao ny solosainanao. Raha tsy manana indray kosa ianao, afaka manolotra solosaina ho anao izahay amin'ny vidiny aloanao tsikelikely, dimy alina sy iray hetsy isam-bolana. Dia rehefa voaloanao tanteraka ny vidin'ny solosaina, dia fananana ho anao io entinao miatrika ny fianaranao manontolo sy ny asanao ao aoriana ihany koa. Ia. Tiako ny manamarika anareo fa io fiofanana io dia sady manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, no ihany koa manaraka ny zavatra ilain'ny orinasa rehetra rehetra eto Madagasikara. Raha hiofana amin'ny resaka kalitao izany ianao ary loza ary ny tontolo iainana dia manasa anao hanatrika ho avy any amin'ny HKM Bekis Madagascar araka ny tenenin'i Sitraka teo dia aza adino fa io ny sekoly voalohany eto. Afaka miteny anareo izay fa ilay roapolo ho raisinay voalohany Mandritra ity taom-pianarana miditra amin'ny septembre ity, afaka mi-garantir anareo izay fa mahita asa avokoa ireo roapolo ireo satria efa azo lazaina hoe komandy, komandin'ny orinasa mpiara-miasa aminay izy ireo dia manasa antsika ho avy. Mankasitraka anareo tompoko.